So an eis mat an direkt rum weider an der nächster Opnam a wahrscheinlich och die letzte fir haut Nowend. Ähm, ech schon ré eng aner Waff he si komesch Mächte um Werk am Moment he tauchen Zeen op déi wouent soll hei sinn. Mee bon, mir bleiwe standhaft. Wat huele mer ons da elo? Kleinkalibergewehr. Mee dat mécht jo kee Schued, gell? Dat mécht 16 Schued. Domadder ka mer guer näischt ufänken. Ech bräicht. Ech brauch mol Munitioun fir meng Waffen hei. Mann, oh Mann, oh Mann.

Et deet mer leed, dass mer esou vill ronderëm reese mussen, mee ech muss dee ganze Schrott och iergendwou mol lass ginn. Déi Stille. Si. Et ass esou donkel, ech. Et ass esou donkel, ech héieren dech net.

Herno hunn ech lech e bësse Munitioun bei der Kaf an ech weess et awer net. 5,6 Holzspitz, dat wäert dach dee si fir d'Dienstgewehr, mengen ech. Ech achetéieren déi mol. 9 Millimeter, nee net Holzspitz, ech hunn awer normal. Ech kafen awer genuch Munitioun. Oh, wow. Wow! Äh, Magnum-Patrone, hu mer déi oner mat. Revolver, HD-Zylinder, wéi huet den Zustand? Sonderpatrone. Keng Ahnung, wat dat soll sinn. 5,56 Hohlspitz. Dat ass géint äh, ongepanzert Ziler, mengen ech. Äh jo ech wollt se verkafen, net nach méi kafen, net nach méi huelen. Ehm wat verkafen? Mir haten nach Rüstungen, Blutpaket kann mer verkafen 3 Stéck, ah nee een war dat. Caravan Lunch, ah dat kann mer halen wann mer ka Honger hunn, mee da muss ech mol aner Saachen nach verkafen. Zigarette, mer grad bal de Fanger verbranderen. Desperader Cowboyhut, weg. Dienstgewehr, Dietrich und du, äh ne ne ne ne ne.

Do hu mer lo keng Munitioun dofir, dat weess ech. Dienst Sturmkarabin. Nee, ma woufir ass dann déi 5 Komma ir... Ah, natierlech. Dat hätt mech jo net gewonnert. Ah, leck mer dran an der Täsch. Sou, mir huele de Magnum Revolver. Ech brauch e bësse Magnum hei. Sou, a mir reese erëm Richtung Nipton. Dat ass lei ënnen. An da maache mer ons mol weider.

En ass awer dout. Oh Gott ass do ekleg gell, ech wor do geduet wat ass dat doten da lo? Wat net schon genuch rëffeg Zeen am Spill ginn, nee dann glitcht et nach sou eklegt wéi duerch de Buedem gell. Aschenbecher, Tasse, Illa Fantoma, nee hal op dat do ze maachen. Sou a mir man ons Richtung nächst Missioun, Welcome to Nevada.

Erklärt, dat gëtt mer scho guer net koscher vir. Mee waart emol bis dass et hell gëtt, gell? Well ech si sou, ech sinn net deen, dee wou gären hei am Däischteren erëmleeft. Aus gewësse Grënn, ne? Versteet sech. Ah, esou hunn ech dat gär, wann de Mor-, wann de Morgen dämmert. Sou, wat läit denn do vir? Näischt. Na, na, na, na, na, na. Ech si mol gespannt, wéi dat weider. What did I just see? Eng Minn, ech sinn dach keen Idiot. Ech riichten nach eng Minn op 100 Meter. Oh, a wat leeft am Radio? Äh, ich mein, du komm, ne? Ich am Arsch. Boom. Headshot. Wie bei Revolver, das ist kein Revolver. Wie null. Söldner. Baseball. Psycho, den kann man da verkaufen. So, da war wohl noch ein. Ne? Boah, wat stinn déi do ewel? Boah, shit. Shit, shit, shit, shit, shit, se verkrëppelt. Nee! Oh, mo jo sicher! Und sos d'Koffer net freck, ne? Putain!

Ah wat sa do séngt gell, dat ass net ze erdroen. Fuck, wou sinn déi dann hin? Kann jo sinn dass se einfach hei verschwonnen sinn. Geet och oppert. Wou sinn déi? Boah, hei huet se eng béis Aussicht, gell? Aha. So. Ich bin nicht fertig. SS Bitch Hure. So, aber was ist denn der Rest?

Ech muss onbedéngt e bessert Gewier oder mindestens mol e puer Schooss Munitioun erfir kréie gell, fir en anert Gewier. So mir wäerten ons eisem Zil och hei e bësse méi näheren elo. Weltkarte. Jo also net méi wäit. Ech dréck mol F5 fir schnell abzespäicheren. Well dat ni esou eng schlecht Idee ass. An hei geet eppes Neies ze entdecken. Oh ech schéngt mech elo esou e bësse midd ze ginn hei. Wat wat ass dat dann? Oh et gëtt näischt besseres wéi sech seng Aa wéi sech seng Aen ze reiwen. Putain. Äh wann ech hei Muni. Putain 5 Millimeter Patrone gell, wann ech dovun net méi wéi genuch hätt. Dann, ah do hënne ass eng Stad.

Leer. Okay, a weider. Mir musse lo hannen hin, okay? Okay! Und ich meine, mir errichten sogar an dieser Folge noch ganz viel Chance Novak. Weil als erstes will ich da mal den Pfeil laufen. Fir mol ze luussen wat do abgeet jo jo mat der cooler Musik also wéi ee Mënsch brauch esou Brécke gell euh ah Händler ok an dohanne schéngt e Lager ze sinn oder esou mei Folie weist bei him kann ech och verkafen nee Reisende Händler hallo brauchen Sie was? ech wéilt gär verkafen.

Ech kann net späicheren, ech muss dat wierklech ugewinnen, well soss denken ech ni méi dodrunner. An ech mengen, mir huele mol Flammepatronenwaffen. Kuck mer mol, mir hu genuch. Dat ass wierklech dat eenzegt, woufir mer genuch Munitioun hunn. Mir mussen just oppassen, dass mer net déi Leit verbrennen, déi mer wëlle retten. Ech mengen, mir schläichen ons mol. Schäiss op Schläichen.

Komm mal hin. Äh, ups. Ups. Äh, ich meine, Munition hat schon fehlgeschlagen. Wow, what? Shit. Ähm, guck mal rein, gehe ich mal so. Ne? Nee! Äh, ja, dat war anscheinend net so gut gelaufen. Ech menge se lang man se muss no gräifen los man Di mo einfach du si se sinn. Äh, Peter, ech jo och nach. Well déi mech verarschen. Natierlech treffen ech kee, gell? Ähm. Okay. Da ist ein Dick gut am Scheiße, gell? Sou geet dach. Ooh, dien huet awer eppes flottes dobäi. An menger Tee eppes fir mech. Ass mir scheißegal. Cesars Liedche ka mech e fetten am Oschi lecken. Sou. Ja, bla, nerv mech net. Sou, komm mer hinner. Tu der e schéines Lidd op Papp. Schnéier dir eng AK 47? Dräi Aachterpatronen? Ach, natierlech, sicher, wie wëll net? D'Loftspär, déi kann een natierlech och huelen, mee déi kann een ni genuch hu Machete, Purified Water, Water! Ah, ech weess, ech weess, ech muss mol Waffe lassginn hei. 10 Millimeter Patronen. Äh, Pipe Rifle, dat kann ech zwar halen, ne? Ähm, kuck mol fir e puer Saachen ze kombinéieren a ewechzegeheien. Metallrüstung dau emol u, well déi ass schwaach, äh, schwaarz. Bullshit.

Mee wann ech wéi wëll Video Di wäert luef op der Strooss kämpfen, nee? Looss du fir mech leien, ech huele mer de Rescht vun de Leit. Wéi trefft et ëmmer net? Wéi schlecht sidd Dir da? Pff. Ähm, do ass de Géigner. Ah, du hast den. So, tschüss. Ähm, das die ist erledigt. Ah, Caesar, Caesars Legion aus mir so ab, so scheißegal. Ich kann ja zum Sinn da stehen. Die wollen, wollen mich alle umbringen. Das ist alles, alles Buchstaben. So, highlight das. Hat oder hier im Cover das. Äh, hast du einen AK für mich? Nee, dann, äh, na, vielleicht. Ech verniss die Rüstung seet mir a scheiss aus. Mee nujee. Mir sichen ons net alles raus wie mir et gären hätten. Ah putain ech wëll se nach Déngens erreechen éier mer hei fäerdeg si fir haut. Wéi wäit ass dat nach? Ech muss meng Markéierung vläicht setzen. Ech war eng enger Strooss no of dem Dausend si lang Weltkarte. Et ass dann do einfach d'Strooss hei laanscht. Ok. Mir pake mol net d'AK aus, well fir d'AK hu mer keng Muni. Kann ech net hei 12? Hei ka mer och keng aner auswielen. Kann ech jo fir déi aner aner Munition auswielen?

Onlogesch. Da ech blo am Dienst gewär, mir ass egal. Mat der wat der wëllt, ech hun zwéi wéi genuch hei. Mee op jiddefall gi mer nach déi Pulverbanditen do befreien, mee domatter loosse mer ons nach Zäit, well am Fong hat ech mer virgeholl déi all guy auszerotten hei. Football hu se scho Recht.

De Schlamp gewënnt, Mann. Äh. Klar, Zeit lang. Ah, hat doch eine schwere Rüstung an. Und hat auch das. Ich kann immer flicken, dass du ein bisschen Panzer. Metallrüstung, Kronkorken. Ach, das Tasche ist immer gut. Ähm.

Wësst der wat? Ech geil op e Waffe wäsch. Ech brauch se net alle guer. So mir hunn eng 10 mm Pistol vun doe kënnen die heiten ah, vu fir 9 mm hun am mechte Munition. App so fir gu eng Munition hunn. Min eng 9 mm also brauch man Fong Di kower wäsch ge mir Beretter Di ass voll. A quasi a Pferdsch halen ech gär. Mee wann, da verkafen ech se, da kréien ech nämlech eppes dofir. Dëwwen ass en Tunnel, ass dat eng, kann een doranner goen? Dim dim dirim dim dim. Et weist mer keng Uertschaft un, vun dohier bezweifelen ech et. Wat sinn do fir komesch Geräischer? Ah dach, do kann een awer higoen.

Ah dat sinn déi Tierm wou sou kraachen, ok ok. Ech verlies d'Fav ass bëssen dënn gerode gell. An hënn e Scheem ass op seng Radiostatioun ze hunn. Se leescht aus esem Trailerpark. Muss ons dat mol ukucken. Du gesäis den Trailer Park an dohanne geet d'Wouener. Keen Ahnung, ech muss se mir elo mol heiranner luussen, awer mir war mol mat gezéckter Waffe. Putain hei geet definitiv lues an der Rüstung hei geil fuer dess Ranger ah dess eng ah ok dess eng Ranger Station Guten Morgen Als ich diesen Auftrag bekommen hab hatte ich mit mehr Zockerei gerechnet. Du bass en RNK Ranger, wat hues de erwaart Pita? Hei ass Krich.

An ech géing soen, dann hei ass jo gemittlech, da gi mir ons elo ganz erop op den Daach hei stellen vun dem Wohnwagenpark hei, well d'hei natierlech esou ultra schéin ass. A wien dat hei erobber gebaut huet, dee war architektonesch begabt bis an d'déck Zéif. Fanne mer hei uewen näischt Flottes, nee. Schachtel Zigaretten no. Maja da sëtze mir ons heinnen ganz gemelleg an da ging ech soen wéi kann ech mat onsem säitlechen Hitlerbärtchen hei ging ech dommel soen da verabschiede mer ons bis déi nächst Folge. Ech soen Iech merci fir d'Nokucken. Bis déi nächst Leit. Ciao.